Thlan atanga thihna hnehah Isua thawh lehna hun Easter Sunday hi keini Kristiante tan chuan hun pawimawh tak mai a ni a. Thenkhat chuan Krismas ai pawhin an ngaipawimawh hial a ni. Mahse, tun ṭumah chuan he thawh lehna pawimawh zia leh Pathian thu lam hi dah ṭhain a ken tel ve thil pakhat, tunlaia kan uar em em, Easter egg chungchang hi i han sawi teh ang. Easter egg hi engtik hun lai aṭanga rawn chin chhuah nge? Artui leh Isua thawh lehna hian inzawmna a nei em ni? Kan ngaithla dawn a ni. Isua an khenbeh dawn aṭang khan sawi ṭan ta ila. Isua leh a zirtirte chu Jerusalema kal hlen kut hmang turin an kal a nih kha. Isua chu Jerusalemah hian lal anga lutin tun thleng hian tum kau ni kan la hmang thin a nih hi. He kal hlen kut hi sap tawng chuan Passover an ti a, Juda ten Aigupta sal atanga an chhuah lawm nan kum tin an hmang thin a ni. Zanriah hnuhnung an ei zawh chuan Isua chu Juda Iskariotan a phatsanah a man tirah Kraws-a an kheng bet ta a nih kha. Isuan a lo sawi lawk tawh angin ni thum nia thlan atangin a lo tho leh a, hei hi Easter kan ti thin ta a nih hi. Juda te hi Easter hmang hmasa ber an ni a, an tawng chuan Pascha tih a ni. pe sak tih atanga lo kal niin sap tawngin Passover tiin lehlin a ni. Juda tawngah chuan kal hlen kut kan tih hi pe sak tih a ni a, sap tawngin Passover tia lehlin a ni. Juda calendar-ah chuan kal hlen kut hi Nisan thlaah hman a ni thin a, chu chu tuna kan calendar hman mek March thla tawp lam leh April thla tir lam hi a huam a ni. Isua an khenbeh hun chiah hi hriat theih a nih tawh loh avangin he kal hlen kut atang hian an chhut thin a ni. A tirah chuan Easter hi kal hlen kut atanga chhiara an ihnihna hman a ni thin a. Kal hlen kut chu kar khat chhunga eng nia pawh a tlak theih avangin a hnu ni hniha Easter an hman chuan Easter chu kar khat chhunga eng nia pawh hman a ni ta thin a ni. Chumi awmzia chu Sunday kher ni lohah pawh an hmang thin tihna a ni. Mahse, Easter Wednesday han tih fo mai chu remchang teuh lo a hriatna a lo awm ta a. Chuvang chuan AD za thum sawmhnih leh panga ah chuan Rome Emperor Constantine leh Nicaea inkhawmpui chuan, Easter chu Pathian ni ah chauh hman tawh tur a ni tih thupek chu a chhuah ta a ni. A hma a Kalhlen Kut atanga chhut ah Easter an hman thin chu Easter zawk atanga chhut in Good Friday chu her rem a ni ta zawk a. Thla bial dan leh Juda te Kalhlen Kut hman dan atanga chhut in March ni sawmhnih leh pahnih leh April ni sawmhnih leh panga inkar a thla bial hmasa ber atanga Sunday hmasa ber ah hman thin a ni ta a ni. A tirah chuan Kristiante chuan Paskal Candle an ti, bati lian tak chhiin an hmang thin a. Hei hian a entir chu Lal Isuan he khawvel thima eng a rawn thlen leh kan tana a inpek ral raihna a ni. Mahse, Kristianna a lo darh zau zel takah chuan kal dan leh tih dan pawh a lo inpawlh sawp ve telh telh a, sakhaw biak nei mumal lem lo. Pagan sakhaw zuitute chuan Kristiante tih dan chu an rawn ṭawm ve ta a, Easter chu an hmang ve ta ṭhin a ni. Pagan kan tih te hian Pathian biak bik an nei lem lo a, thiang zau takin sakhaw chi hrang hrang pathiante chu an be mai ṭhin a ni. Tichuan, he Easter egg pawh hi Pagan ho rawn tih chhuah hi a ni ta ber a ni. Easter tih pawh hi Yawstree tih aṭanga lak miarin a ni a. Yawsri chu pagan ho rindana Pathian nu, chi thlah malsawmna leh nun thar a siamtu a ni a. A chhinchhiahna chu Sazupui leh Artui a ni. Sazupui an hman chhan chu an inthlah pun chak em vang a ni a. Artui an hman chhan pawh Artui chhunga a mu hian nunna thar a rawn siam thin vang a ni. Mahse, pagan ho mai bakah khawvel hnam hrang hrang zingah Artui hi nunna thar entir nan an hmang nasa hle a, naupiang lawm nan te, ranpiang lawm nan te pawh an hmang thin a ni. Easter egg pawh hi kum zabi sawm pathumna, kum sangkhat leh zahnih leh sangkhat leh zathum inkar hunlai vel atang khan Kristian te pawhin Isua thawh lehna avanga nun thar kan neih entir nan an hmang than a. Artui chhunga a mu chuan Isua chu thlan chhungah zalh a ni ngei tih a entir bakah, hmanlai Kristiante chuan artui chu a sen kherin an chei a, hei hian Isua tuarna leh a thisen a entir thin a ni. Tichuan, he Easter egg hi Europe leh khawthlang lam Kristiante zingah chuan chak takin a darh ta zel a. US-ah chuan Easter ni chuan Capitol Ground an tihah chuan naupang ten artui in lum siak te nei in an in ti hlim thin a. Mahse, kum changkhat zariat sawmsarih leh parukah chuan US rorel khawl Congress chuan chu thil tih chu a khap ta a. Mahse, a hun laia US President Rutherford B. Hayes chuan President chenna, White House kawt zawlah chuan a huai hawt ta tho a. Tun thleng hian US President chenna White House tual zawlah hian naupang ten he egg rolling competition hi an la nei thin a ni. Sazupui chungchang kha tlem han sawi leh ta ila. Kan sawi tak angin Sazupui chu pa gan ho hian chi thlah malsawmna entir nan an hmang thin a. Mahse chu chu Kristian te chuan lo kuai her hretin Easter egg nena kaikawpin Sazupui chu Krismas putar ang deuha chanin nu leh paten naupangte chu an fela thu an awih chuan Easter Bunny chuan artui tha tak tak a pe dawn cheu a ni tiin an fate kaihhruai nan an hmang chho ta a. Naupangte chuan artui dawhthleng turte siamin. Easter Bunny chu an lo hmuak thin a ni. Hun lo kal zelah chu chin dan chu a ral ve telh telh a, a hnuah chuan Easter Bunny chuan an dawhthlengah rawn pe tawh lovin hmun hrang hrangah an nu leh pa te chuan artui chu an dah dar a, chung te chu naupang ten zawngin intihhlim nan leh Easter lawm nan an hmang ta thin a ni. Heng Easter egg te hi Isua thawh lehna nen chuan inzawmna nei hauh lo mah se, Easter Sunday lawmna chi khat leh chhungkua leh thianthate nena hun hlim awm hmanna remchang a ni ve a. Krismas a kawn chei, Krismas Tree leh Krismas Putar kan tih ang deuh hian a sir vela boruak siamna chi khat a nih ve avangin a hlu ve hrim hrim a ni.